Хөрмәтле тамашачылар, тормышны диккать белән күзәткәндә, һәр җан иясенә үз дәрәҗәсенә лаек вазифалар гына йөкләнгәнлегенә шаһит булырбыз. Бу хакыйкать тормышта ихтыяр көче белән үзенең кирәклеген аңлаган һәм аңлата алган адәм балаларына тулаем туры килә. Әйе, без кешеләр, мәңгелеккә сузылган теләкләребез бар. Бу йомшак ягыбыз безне кайчак нәтиҗәсез уйламыйча чамасыз теләкләр теләргә этәрә. Кеше җилкәсенә йөкләнгән йөкне күтәрә ала. Әмма хирыслык белән соралган теләкләр кешенең сыртында таулар күк авыр була. Белү бер нәрсә, белүгә таянып эш итү бөтенләй икенче нәрсә. Хирыслыгыбыз аркасында башыбызга төшкән авырлыклардан котылуның әмәле хатабызны төзәтү юлын табуда. Яхшылык яхшылыкны гына тудыра, игелек белән туган игелекләр исә һәрвакыт яхшы яктан искә алына. Әй җанашым, гүзәлем минем! Әй татлым, сөйкемле дә инде үзе! Җимешем минем! Уй! Нинди тәмле исләр аңкый үзеннән. Минем җанаем. Ай, ал кызым, михырбанлы булсын, сау сәламәт үссен. Мин кайтыйм инде ашарга әзерлисем бар. Яхшы балам, яхшы. Җанашым минем.

Ни булды дип сорыйсың тагы? Кеше баласына сокланып уза гомер. Ничә ел үтте, һаман бер онык алып кайтканыгыз юк. Ай, оныгымны күрмичә үлеп китәрмен инде дөньядан. Әнием, әйттем бит инде мин сиңа, иртә әле дип. Алга таба уйлап карарбыз бәлкем. Ә бит мин оныгым булуын телим, киленем дә тели. Әнием. Яңа гына өйләнештек бит әле. Ул баланы ничек үстерербез? Ах, балам. Сез яңа буын. Шулай уйлыйсыз. Һәр бала үз бәхете белән туа. Бала гаилә чәчәге бул, балам. Бала булса, учак та яна. Җимешсез агач кемгә кирәк? Җимешегез булса, бер-берегезгә ихтирамыгыз артыр, мәхәббәтегез балкыр, балам. Әниебезне үпкәләттеңме тагын? Шул ук нәрсә. Бала кирәк тә бала кирәк. Мин дә нәкъ шулай дим. Менә бит.

Паркинг. Бир инде акча, пока юлыңда бу. Э, абый, акча бир әле. Акча, тукта, акча бир. Абый, акча бир. Ярар инде, Диләрә, нишләмәк кирәк? Кайттыгызмы? Табиб нәрсә диде? Әйт инде, кызым. Наил, балам. Җитәр инде, җитәр. Бер ел буена табиблар янына йөрибез. Төрледән төрле дәвалану чараларын үткәреп карыйбыз. Булмый бит менә. Син теләгәнчә булсын дидек тә бит, күрәсең, син теләп кенә булмый икән. Инде ваз кичәм. Икенче табибка барып карасагыз. Әнием, ничә табибка барып күрендек. Ярар, булды. Инде бала фәлән кирәкми миңа. Киленем, матурым, Аллаһтан өметне өзмик. Минем дә озак еллар балам булмады. Булмас инде дип йөри идек. Аллаһ һич уйламаганда безгә Наилне бирде. Беләсең, мин дә бик телим, ләкин нишләмәк кирәк? Кызым, Дәвалануны дәвам итегез сез. Ходайдан бер рәхмәт иңәр әле. Акча, акча, абый, абый, акча бир.

Әней! Наил! Кайда сез? Әней! Кызым, нәрсә булды, ни бар? Әней! Әнием! Юлда барганда кинәт күңелем булганды. Шундук даруханәгә барып, тест ясаттым. Әллә!

Кайнана, килен, нәрсә яшерәсез миннән? Анагым булачак улым, анагым! Нәрсә? Чынлапмы, Диләрә? Әйе.

Аннан табибка да барырбыз. Күренәсе иде бит. Киләсең, әйеме? Ярар. Алайса кибет алдында көтәрбез. Наил эштән чыккан, иртәрәк чыккан. Монда килә. Ярар, ярар, бик әйбәт. Алайса без боларның барысын да алыйк. Балам, боларның барысын да алабыз. Шунын хәтле кием белән нишлисез? Әни ялды, бәбәйгә. Әй, әни, әни. Әйдәгез, әйдә. Әйдәгез, сез табибка барыгыз. Мин машина туктатып кайтармын. Пакетларны да бирегез. Ничек инде, әни, кал безнең белән. Юк, юк, юк, сез озак юанырсыз анда. Мин алай озак көтеп тора алмыйм. Ардым. Аннары сез кайтканчы ашарга әзерләрмен. Әйдәгез, барыгыз, әйдәгез, әйдә. Үзеңә кара, әни. Әйдә, балам.

Я шундый баланы табып үстергә риза буласыз, яисә йөрәген тибүдән туктатып, аны төшергә ризалык бирәсез. Башка чара юк, иксенең берсе. Бик авыр. Ләкин берсен сайлап, тиз генә миңа әйтергә тиешсез. Диләрә! Диләрә! Ай, оныгымның пижамасы, күлмәге, ах, уенчыклары, ой. Кайларда йөрисез сез? Табын әзер. Ничә сәгатьтән бирле сезне көтеп торам. Әйдәгез юынып килегез. Балалар, оныгым өчен оекта бәйли башладым әле.

Миңа бала яратуның ни икәнен күрсәттең. Онык сөюне татымыйча дөньядан китәргә теләмим. Ихлас күңелдән ялварам сиңа. Мине шушы бәхеттән мәхрүм итмә, Раббым. Зинхар өчен онык бир, илаһым.

Юк, берничек тә ризалашмыйм мин. Ул безнең бәбиебез. Ничек кызганмыйсың, ничек үтерербез? Акча! Апа, акча бир! Акча, бирче апа, акча. Акча бир, апа, бир инде акча. Апа, апа, миңа акча бир. Апа, акча бир инде миңа. Апа, апа, апа, акча бир. Акча бир инде. Апа, акча бир инде, акча. Акча. Апа, Күп акча. Апа, акчалар белән уйнадым. Әйдә, син дә уйна, апа, әйдә. Акча, апа, акча. Ал, апа. Ал. Ал, апа. Акча. Эй, апа, ал. Уйнадым. Син дә уйна. Апа, ал акчаларны, ал. Ал, ал. Таптым сине ниһаять. Куркыткан булса гафу итегез, зыянсыз ул. Анне. Анне. Нигә соңарды икән диләр, ә? Әни, Әни, сиңа әйтәм, Диләрә кайда? Әнием. Нигә уйланып утырасың, әнием? Баланы төшертмик, улым. Тусын. Акылга зәгыйфь булса да, карармын мин аны. Әнием, ничә мәртәбә әйтергә кирәк, булмый. Баламның андый булуына мин түзә алмам, булмый. Уегыздан кире кайтыгыз. Ничек әйттем, шулай булыр. Бик авыр. Иртәдән кичкә кадәр аны гына карыйм. Кайчак шул хәлне тоям. Раббам, нигә таптым мин бу баланы? Туганчы үлгән булса иде дим. Әмма нишлисең? Ана бит мин, аны тудырган ана. Ничек кызганмыйсың, балаң бит. Ни эшләгәнен бер дә аңламыйм. Ышан, аның өчен җаныңны бир дисәләр, бирермен. Нигә сүтәсең, әни? Син хаклы бугай, улым. Оныгым кия алмаячак бу оек башларны. Иртәгә табибка барыйк. Син әйткәнчә булсын. Болай булуын мин теләр идеммени? Теләр идеммени? Кан елыйм, беләсеңме? Әмма шуны эшләргә мәҗбүрбез диләр.

Ата кеше баласын үтерә аламы? Аллаһның җибәргәненә нигә риза булмыйсың? Бала сәламәт булганда яхшы, авыр булганда начармы? Нигә сынауларга буйсынмыйсың? Буйсынып савабына ирешергә нигә теләмисең?

Сез бара торыгыз, мин машинаны төзәтеп карыйм. Барыгыз, мин хәзер килеп җитәм. Көтеп тормагыз, борчылмагыз, куып җитермен. Әйдә, әйдә. Ярар алайса.

Карагыз әле, миңа булышмассызмы икән? Булышам, булышам. Алланың рәхмәте яусын. Балаңа шифа бирсен. Сакла балаңны. Үтермә аны. Аллам, нәрсә эшлим мин? Үз баламны үтерәм. Җан кисәгемне, җанымны үтерәм мин.

Әни, Диләрә кайда? Эштә. Кире уйладым, әни. Баламның төшерелүен теләмим. Хәзер бик соң инде, балам, бик соң. Бу мөмкин түгел. Мөмкин түгел бит бу. Ышана алмыйм.

Аллаһның биргәненә нигә риза булмыйсың? Бала сәламәт булганда яхшы, авыр булганда начармы? Нигә сынауларга буйсынмыйсың? Буйсынып әҗеренә ирешергә нигә теләмисең? Ал, у, моның белән уйнамыйм. Мин инде моның белән уйнарга теләмим. Бәби белән уйнаячакмын мин. Ал, ал, бәби белән уйныйм мин. Ал. Бәбәй! Бәбәй! Гел тугры булып яшәгән, гел тугры сүзле булган, гел тугрылыкка өндәгән, бер вакытта да тугрылыктан тайпылмаган сөекле пәйгамбәребез кылган һәр начарлыктан соң яхшы гамәл эшләсәң, начарлык юкка чыгар дип ничек дөрес әйткән.